Helo, enw fi 'di Elen a dwi'n dod o Sir Fôn a dwi'n mwynhau canu. Pryd wnaethoch chi sylweddoli am y tro cyntaf eich bod yn cael problemau gyda'ch iechyd meddwl a sut y gwnaeth hyn wneud i chi deimlo? Felly nes i sylweddoli Pan o'n i tua 16 ac o'n i... oedd hi mis Ebrill, adeg yym aroliadau TGAU, wel pan ni'n paratoi tuag atyn nhw, yy yn dechrau o'n i'm yn dallt be oedd yn bod oherwydd o'n i'n reit ifanc a do'n i'm yn aeddfed iawn yym i feddwl mod i'n cael problemau fel 'na. O'n i o'n i'n anwybyddu sut o'n i'n teimlo am am fisoedd yym a mynd o wna i deimlo'n well, wna i deimlo'n well ond doedd hynna ddim ddim y beth gorau i wneud oherwydd o'n i'n gweithegu a nes i gyrraedd pwynt lle o'n i yn gorau neu beth amdano fo cos o'n i, o'n i ddim yn siarad efo neb gan eisiau yn cloi fy hun yn stafell a o pobl yn dechrau sylweddoli bod yna rhywbeth yn bod felly o'r rhai fi siarad am y ffordd o'n i'n teimlo a um, sylweddoli bod yna rhywbeth yn bod efo fi. Ydych chi wastad wedi teimlo y gallwch siarad am eich iechyd meddwl? Yy, yn dechra, yn bendant o'n i methu, o'n i ddim yn dall be' oedd yn bod efo fi a o'n i'n o'n i'n yy teimlo cwilydd dros y ffaith bod fi'n teimlo ffor o'n i. Yym nath o gymryd fi tri mis i allu siarad efo cariad fi sydd yn lot oherwydd dwi yn trystio fo ond jyst o'n i methu troi at neb. O'n i'n teimlo fatha cwilydd oedd y peth mwya o'n i'n teimlo yym Wrth ystyried siarad efo rhywun felly odd... Do'n i byth yn me'wl dwi by- swn i byth 'di gallu dychmygu fi yn siarad fel hyn amdano fo heddiw oerwydd y ffor o'n i'n teimlo yn y dechre tro dwy flynadd yn ôl. Beth arweiniodd i chi siarad â rhywun amdano fo? Dwi'n meddwl y ffaith bo' fi... Bo' pobol yn sylwi bo' 'na rwbath yn bod ag odd pobol yn mynd yn concerned amdano fi a y ffaith o'n i methu neud dim byd o'n i jyst yn cau fy hun yn stafell ac oedd hynna... Do'dd o... 'Di o 'di o ddim yn fi dwi dwi literally larger than life character felly ma' hynna'n wahanol i fi bod yn anwybyddu pawb ac yn bacio i ffwr' o bowb a ddim yn cymryd rhan. O'n i'm yn mynd i côr a ballu o'n i'm yn neud be' o'n i'n hoffi neud. Mynd i ffermwyr ifanc o'dd o ddim yn fi o gwbl felly nes i sylweddoli bod rhai fi wneud er mwyn fi gallu bod yn nôl yn fi fy hun er mwyn gallu mwynhau bywyd eto. Gyda phwy y siaradwch yn gyntaf a sut profiad oedd hynny? I ddechrau nes i siarad efo yng nghariad oherwydd bod fi wirioneddol angen deutha rhywun. To'n i ddim yn dechrau eisiau siarad efo fo o'n i ddim eisiau Daethon neb hyd y cwilydd o'n i'n teimlo teg at y pwnc a y ffaith bod fi yn teimlo fel la. Nes i cael yr hyder i actually gallu siarad efo fo a ath ni siarad amdano fo am oriau ac o'n i byth yn meddwl sa fo'n ymateb y ffordd nath o oherwydd Yn, yn bendant mae hogia yn meddwl yn wahanol i genod a mae genod yn fwy agored am y teimlad, teimladau i fod. Ond um, y ffordd nath o gymryd fi'n esbonio y ffordd ni'n teimlo oedd o'n really da. O'n i ddim yn disgwyl fel matab fel a lle dwi'n dwi yn siŵr dylswn i ddim di poeni gymaint ag o'n i amdan siarad ag o ag efo hefyd oherwydd bod o mor hawdd. Swn i jyst i deitha fo gofon Oedd o'n... Nath o gymryd o'n rili da. Sut mae hyn wedi effeithio ar eich perthynas â'r person hwnnw? Mae o 'di neud perthynas ni lot cryfach. Felly 'da ni 'di bod efo'n gilydd dwy flynedd a hanner a ma' pawb yn deud bo' ni fatha married couple so yym mae 'di neud ni gymaint gryfach a dwi'n gallu dibynnu arno fo dwi'n gwbod os dwi'n ca'l down day which dwi yn ga'l ma' pawb yn ga'l neu down couple of days dwi'n gwbo fedrai jyst ffonio fo neu siarad efo fo a neith o neud yn siŵr bo' fi yn siarad am sut dwi'n teimlo a neu' fi deimlo'n well a helpu fi ca'l allan o'r tŷ a jyst ymdopi efo pob dim dwi'n mynd drw a felly mae 'di mae o wir wedi helpu perthynas ni ma' 'di neu' ni l- l- llawer iawn cryfach. Pam ydych chi'n meddwl ei bod yn bwysig siarad am iechyd meddwl? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig oherwydd y stigma sy o amgylch iechyd meddwl. Mae o rhywbeth mor gyffredin a dwi'n credu dyna pam dylse pobl siarad amdano fo er mwyn i normaleiddio y pwnc o iechyd meddwl. Be sy'n eich helpu pan nad yw eich iechyd meddwl yn gystal? Dwi yn bendant yn deud siarad oherwydd mae siarad wedi helpu fi gymaint. Hynny yn cwnsela neu siarad â ffrindiau neu siarad â rhywun da chi'n drystio. Mae o Wir, wir, 'di helpu fi. Pa dri darn o gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n cael problemau gyda iechyd meddwl? Cyngor gyntaf sy'n i'n dweud yn sicr ydy siarad, herwydd bod siarad 'di helpu fi gymaint. Yr ail cyngor fyswn i'n dweud ydy i sylw fod gwellhad ddim yn rhywbeth sydyn, mae cymryd amser i wella a teimlo'n hapus yn eich hen gyfan gwbl. Y trydydd un fysa i sylweddoli bod camau bach yn hynod bwysig. I ffeindio hapusrwydd a boddhad yn y pethau bychan. Cam bach fatha bod chi 'di cael allan o'r tŷ heddiw, mae hynna'n rhywbeth i fod yn proud o os dych chi 'di cael diwrnod gwael. Mae y pethau bychan yn golygu lot. Yn enwedig i fi, dwi'n teimlo fel bod y pethau bychan yn golygu llawer iawn mwy i fi.